Omochakano emerongo etato na ibere. Erio Yakobo akagenderera norogendo rwaye, bakaumerana nabamalaika ba Nyasae. Na ekero Yakobo abaroche akabora, Oyo nomoganda o Nyasae, ase igo akaruka aase aria Mahanaimu. Yakobo agatoma abatomwa batang'ane kogenda ase Esau omwabo, baike ensemo ya Seiri ase ense ya Edomu. Akabachiika batebie Esau, Omonene oye iga aa, Aya naro Yakobo omosomba oo agokwana, Nabeire nkomenya ase ense y'obogeni, ense ya Labani goika rero iga, nanyorire chiombe ne chitigiri ne ching'ondi, nabasomba abamura nabaiseke, na bono omonene one nigo natomire abanto nkomanyie amang'ana ayio, inyore ogwancherwa ase obosio bwao. Abatomwa baria ekero bairanete ase Yakobo bakamotebia, Ntwaika omomura omino Esau, ere ngocha are gokorotoota ore nabaanto amagana ane. Erio Yakobo akaondoka mono na koumaata, agaatana nabaanto baria baarenge amo nere, ne ching'ondi, ne chiombe, ne chingamia, bikaba ebiombe bibere. Akarengereria ng'a Esau karache aumokere ekeombe kie ritang'ani na kogesiria, keria kende nagetoreke. Erio Yakobo agasaba, akabora, Aye Nyasae o sokoro yane Ibrahimu, Nyasae o Isaka tata, aye Omonene, gwantebetie ng'a oirane gochia seino ney'amate yao, na inche ningokorere amaya. Inche tingwenereti nonya ng'ake obuya nobwegenwa bonsi. gwankorerete inche, omosomba oo? Naki engaki nambogete orooche rwa Yorodani, nigo nabwate enyimbo y'ogoka koboko kwane, na bono nabeire ebiombe bibere koranche, ontoorie bono korwa ase okoboko kw'oyominto Esau, ekiagera nairokire ng'a nabaise kong'ita. aite nabakungu na abana, korende aye gwantebetie, Ningokorera amaya, ninkore oruriri rwao robe buna omokenye o nyancha, otanyare kobareka, ekiagera nomonge. Erio Yakobo akarara aroro ase obotuko obwo, agachora korwa ase etugo eria abwate. Echio aranyare koa Esau, omwabo, ebiegwa, agachora chimbori chi'aberia amagana abere, ne chigore emerongo ebere, ne ching'ondi chi'aberia amagana abere, ne chimingichi emerongo ebere, ne chingamia chiare gokamwa emerongo etato, amo ne chimoori chiabo, ne chiombe chi'aberia emerongo ene. ne chintang'ana ikomi, ne chitigere chi'aberi emerongo ebere, ne chitigere chinsacha ikomi. Akabeka ching'iti echi ase amaboko 'abasomba baye, kera riicho akaribeka ao, agateebia abasomba baye, Etamotang'ane. na egati ya kera riicho motige ribaka. Agachiika omosomba oria bwe ritang'ani, akamoteebia, Esao omino, ekero araumerane naye, na gokobooria, Noyo ng'o ore? Ng'ai ogochia? Etuga eye otang'anetie neyang'o? Erio omoiranerie omoteebie. ney'omosomba o Yakobo, nekeegwa akorente ira y'Omonene, Omonene one esaabo, ere omonyene gotobwatia are korwa nyuma. Agachika noyo naende oyo kabere, noyo gatato, na abande bonsi abaare gotunyana amaicho akabatebia, Moteebie Esau amang'ana ayio ayio ekero mokoumerana nere, naende momoteebie omosomba o Yakobo, ngotobwatia are korwa nyuma. Ere nigo arengereretie ng'a nimwororobie nebiegwa ebi namotang'aneirie, nyuma yaye nindore obosio bwaye. aande nanyanchere. Naboigo ebiegwa biria bigatang'anigwa gochia bosio bwaye. Ere omonyene akarara obotuko obwo aase aaria atenenetie eema yaye. Ase obotuko obwo Yakobo akaimoka akaira abakungu baye babere nabasomba baye babere abakungu na abana baye ikomi nomo, akamboka orooche rwa Yaboki. akabaimokia, akabaambokia orooche, akaambokia na bionsi ebiarenge nabio. Yakobo agatigara ere bweka. Erio omonto oyomo agacha, bagakinana nere goika bogakiamoka. Nere omonto oria ekero arora ng'a. Tari kobua Yakobo, akamokune nengo y'ebachwa, akamoteng'eria, kobagendererete gokinana. Erio akamotebia, Ntige ng'ende, ekiagera bwakiire. Korende Yakobo akamotebia, Tingokoa ribaga ogende otaransesenia. Akamoboria, Inaki okorokwa? Akamoiraneria, Yakobo. Erio akamotebia, Bono tokorokwa naende Yakobo, nigo orarokwe Israeli, ekiagera mwakinire na Nyasae na abanto, na aye bwaboire. Yakobo akamoboria, Koranche ontebie erieta riao? Korende akamoteebia, “Nase ki okombooria erieta riane?” Agwo akamosesenia, na koba akarora aase aria, na koba akaruka aase aria Penieli. Naki nigo ateebete, Naroranire na Nyasae obosio ase obosio, na obogima bwane bwatoorigwe. Erioba ri'omochie oria riabeire, Rikaorokera Yakobo kagoeta Penueli, akaba ogosegora, ekiagera ateng'eretigwe enengo y'ebaachwa. Ase ayio Abaisraeli tibari koria omokia bw'enengo y'ebaachwa goika reero iga, ekiagera omonto oria namoteng'ereretie Yakobo omokia bw'enengo y'ebaachwa yaye.